Erokamano nyikora moga jwang' kuom bende yie mondo ikete ajwang' junior kata bende e Jai Media kawuono ni endi an gi wendo mosewenda e studio mara kaka ung'eyo pile abiro miye kinde mondo bende oyang nyinge owuon mung'eye godo to gimoro chande konyalo yie mondo onyis jopiny machiegni eh, kaendi inyalo nadi. Erokamano ajwang' junior joma kia iluonga ni Asoro the comedian lakini my real name is Pamela Asoro. Mm. Eh, Pamela Asoro uh, atimo limbe eka indi mondo wagoye mbaka ngimani kama ne chakoe kama isegikie gik miseneno mabeyo maricho miseromo godo to gi jogo eki man gi lek mar chopo kama isechope niendi ginyalo timo ang'o mondo gichop kaendi kwachako mapiyo Ere kaka nichako tiji mar komedi nikech sani endi in e ngas machielo mhm. nochakore nang'o? En gima nonyuoligo koso idongo mibedo ng'ama duong' kama koko ochakore e ngimani? pimonwani ng'e ni talent en gima nyasaye mamiyo ng'ato talent en gima nyasaye mamiyo ng'ato mhm. inyalo bedo gi talent lakini kia ni in go mhm. koro kaka imedo dongo kara mhm. jomoko nyalo konyi identify your talent koro me i started knowing that I'm a talent I'm a talented girl when I was in high school mm. or when I was in form one. So there is a friend of mine who is a teacher. Mm -hmm. Mano dhi ofwenyo ni asoro mm. en ng'at manyalo miyo ji nyiero mm. koro kama nyaka ne ang'eyo ni an kama nyaka nachaka chaka timo gika no mm. ka ing'eyo ni in gi talent ni ti mm. yudo opportunity mo minyalo time mondo jopiny one mm. titime maber mondo jopiny one koro Talent en gima inyuolo go ng'ato kaka miyo ng'ato nyiero. Ing'e ni seche ma ng'ato chuoro tho, seche moko dwani luongo ne kata wache liel kanyo. Monyiere liel ni. Monyiere liel ni. Koro en mana gima Nyasaye, mich moro ma Nyasaye miyo ng'ato. Mm. En were ma Nyasaye noketo kuom jo. Nitie wacho ni nitie ng'ama noyango nigo ni nitie ng'ama kaka ninyalo Eh. time maber mimoro oganda Luo Eh. kane in e skul no indi mar sekondar. Mm. Ne japuonjwa moro ni nitie ma niluongo ni Madam Nida. En ema no o realize very mm-hmm. fast uh, kane wadhi ga drama. By the way, anatimo drama nyaka ma mbele Ida Odinga, mm-hmm. wana kamoro kucha ni Jaramogi Oginga University. Isebede e nyim min piny Ida eh, Odinga. Maana asebedo katimo gini. Mm-hmm. Koro kata mana ng'iya girls giri kucha wasedhi entertain ji an asebedo entertainer by the way Mm. oh, mana mar koro gima nodhi ofwenyo koro gimomiyo koro ang'era kama Gimomiyo koro okele ming'eyo. gima koro omiyo ang'era ne ndalo moko natiyo tich moro mar security by the way an atimo form four Timo form four.

tadhi anyiewogo airtel mhm. tatimo tawuoyo tachaka dogo mana tijna i took it as a fun oh, yani koro atima tima to nok ang'e nanyalo ga trend kiyudo omenda ni mama tin eh, tidhi inyiewo godo bamba tiketo titimo timbe gi moko mamoro ji ka eh. ili mane tiji chande koro an ka natimo ga tana kaka ne e ka ka wuotho ji nyaka no ng'ere aki ang'a no koro mhm. that's how i became famous okay to inyalo paro sani endi en video mane mane timo kata en ang'o mane wacho mane ji omoro okwongo ero tielo mokwongo kabisa

moro ma dholuo koro mano kaka koro no obedo lipuka kenya ing'e ni nyalo bedo famous only in luo mm -hmm. but me personally an ng'at ma kodhi kamoro amora mm-hmm. people mm -hmm. recognize me so meaning mm -hmm. i'm not only in luo kabisa eh, koro mano e gima notimo bas kodhi gi udosity and e whatever mm -hmm. koro ka nitie video ni moro ma nodhi viral ma bende jomoko noduong'e nitiere ng'at achiel maduong' kata jomage ma nomanyi

Jalango wuon masani en MP mar eh, eh, Lang'ata. Eh, Jalango no waromo go just the other day we were with Jalango mm. kane wan gi simi gi ne Dr. Shemra ke walonchi. Mm -hmm. Koro ngiso ni JK ye mokeli town ka eh, kane ubiro eh, timo weche mag show. Eh, then I was just to go back home. Mondo idog pacho. Eh, mm. Koro gi rieko na mang'eny ni. Koro iwacho ni kar mnyalo adog dala mm. wati gi pacha owuon mondo adong ka nikech ka inde nyalo time gini eh, maber eh, eh, yani mm. yani ngi Nairobi there is a lot of nini koro by that time after Jalango's nini mm -hmm. there was a lot of interviews koro wacho ni i ka dog dala kucho mm -hmm. ngama bro minya ga fea mondo achaka duoko because onge koro I thought of just staying just kungangana tu

Ang'o ma koro miyi gik kaendi kata bende gin ang'o gini ma nitimo isechopo Nairobi? Ang'o gini ma nitimo? En tich mane matek ma nikete ong'ala motelo momiyi chopo sani endi inyalo luongi gi ng'ato mondo idhi telne show moro nikech iseng'eri sani. Ang'o gini ma nitimo kata gin tich mage matek ma nikete telo mokwongo?

I felt like stress, I everything. Mm. Yaani timo gimoro ng'ato achiel kendi. Bedo ga matek kabisa. Bedo bedo matek. Bedo kamano. Adwa ni mondo iler na matin seche mane pod in e high school jonyuol ne gombo ni tim gimoro to kaeto ngima ni odhi olwar e ngima mar komedi. Ok ang'eyo ni ne girwako wach ni endi koso dibed ni gin be ne dhi ataro mar dwaro margi. Gimoro gi tiji koso pod pod gicha ni oh asori ng'e ni nore mondo ibed daktari tibedo ibedo comedian. Personally an nyathi modong' e lwet ji. Mm -hmm. Ah, na adongo gi ah, na first ah, kama donge mm -hmm. adongo gi anti mara mm -hmm. ok adongo gi jonyuol mm -hmm. koro ok dang' awacho ni mam wane nyisa ga i want to be this one mm -hmm. personally an nadwaga bedo lawyer mm -hmm. to yeah, I mean mila mila mm -hmm. naketo mila mang'eny e somo mm -hmm. gi ruduok mm -hmm. koro ka aketo mila mang'eny tadhi ayudra gi si mm -hmm. koro si nane nagombo ga ni mondo atim nade

an kaneno ka gimoro nyalo timore na marach yani gimoro tera yo marach mhm. i cut you off completely ing'ado kabisa ing'ado kabisa ero kamano ahinya iwinjo ka nade seche ma jomoko neno content ni kata benja nyoro gocho ni asoro na aneno gima ne timo cha japuonj ni moro gocho ni ka ngisi ni eh asoro you are doing good ini iwinjo ka nade seche ma jomoko recommend tiji ya siku hizi sasa nimechukua tu kama kitu normal mm -hmm. because uh,

to dhok no idi madho luo kiswahili kata bende english obiro miyi nyiero kanye matek matamre gi nono gin midhierni mage miromo godo e tijni endi mar uh, comedy be iseromo gi chandruok moro minyalo keto ne jopiny aseromo gi chandruok mang'eny mm-hmm. kabisa first mage miseromo godo first uh, uh, asoro mm-hmm. en uh, nyako mochung' kende mm. mano onge ng'ama adwa tegemea ni ni ng'ane dwa ndikona script mm-hmm.

te mm. tani ng'at moro ma akia ka bembeleza awinjo wile ka ananya linga linga kodi kamano awacha acha ne wacha tu ya kai mm, because mm. Eh, ki chako bembeleza ng'ato ni kidwa dese ka nyathini akia ngo mm. ni okiona ingeni mano koro onano ka gima isari kuom isari pesa mm. koro personal life has not been easy in mm, Nairobi mm. and uh, uh, we can say that Nairobi eh, kaka kidi yani shamba la mawe mm. koro

time kabila ge maonge. Ero kamano ahinya isenyisowa kanyo midhierni mikale e laini endi mari mar tudruok ma nyasani endi kokalo kuom miyo ji nyiero mari to gin ber mage miyudo nitiere ang'eyo ni samoro gimoro amora man gi rach nyaka bed gi berne mm. inyalo nyiso jogo eki mago man gi lek mar bedo comedian ni ber mage ma en godo uh, ber mage personal industries notayiga chok mm -hmm. Uh, personally, uh, uh, personally, industry is not a joke like some people think. Nikoro, uh, nikoro ingi moro ma gini ni chana. Mm. Ber ma yude mi, ber ma yude to bok ng'eny ahinya. Personally, an ber ma yude bok aneno ahinya. Mm -hmm. ber ma yude cha ahinya cha pok aneno mm. yes ma chunyi gombo ni chop mondo yude cha eh, pok ochopo pok ochopo mm. personally i have a lot which is going on in my mind mm -hmm. maka chopo kwa kabacho ni i got this through this thing mm -hmm. so if you are there mm -hmm. continue neno seche moko ma wacho ni ato gini atimo mm.

Yeah, erokamana nyakanyo endi pod an gi penjo machielo ka bende aneno ka saa moya wang'wa ka endi malich matamre gi nono agombo mondo bende achak achwal penjo ni endi e nyimi ni to uh, sama itimo kolabo gi ng'ato ma otimo content gi ng'ato gi sama itime kendi ok ang'eyo ni iwinjoga nang'o nikech eh, waseneni e videos mang'eny gi jomoko ma ok anyal kwano nyingi te sani endi to moko bwaneni kendi Aneno ka chako gima bende ineno ni imany jomoko itim godo samoro itime kendi. Obedo ka nade tich time kendi gi time gi jomoko go eki? Uh, time gi jomoko it's uh, good mm -hmm. especially me if I do content with somebody who has been there in the industry. Mm -hmm. Anyhow, for example me reaching those people is not that much difficult. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. Kawacho nadwa meet ngani mondo atim go content. Mm -hmm. think that ni ng'ano bong'e ni amauza brand mm. ok dhi bedo ne matek but i always feel that uh, for it, for example mm -hmm. an ng'at ma wuoyo gi sandra mm, dog mm -hmm. ma seche moko kaka for example i have a plan of doing something with sandra mm -hmm. koro samoro midhi timo content gi ng'at moro man malo kucha jande mm -hmm. onyalo guide and everything and everything so sometimes eh, eh, koro for example me i always live uh, i like when i build my brand as i build my brand i also mm -hmm. need collabos also Kapis. Eh, mondo eh, sama ng'acha dongo to imbi dongo eh. mm, udongo lakini jomoko kitgi richo jomoko kata kiolonegi mana tes mm. osomo to igno lakini nitie jomoko bende maber mabeyo mm. gin dhano ok nyal nyuol machal to in ka ng'ato oloroni text ni mondo dhi tim collab personally wang'isi gima timre gi celebrity mm-hmm. as long as I'm young I have a lot of experience in life the mm-hmm. little that masekale mm-hmm. oseyaw wiya in content creation mondo ng'ato tim kodi comedy

Erokamano ahinya kanyo nyikwa Ramoga Jwang' pod ogoyo mpaka kotenore gi ngimano endi mar asoro mago endi mosekalie mago eke bende owacho ni seche moko miye paro gi wich bar matamre gi nono kawuono ni endi J Media biro go kode mbaka kendo bende biro eh, tiyo kode kanyo malich eh, matamre gi nono mondo ler ne jopiny kaka bende osechopo kama entiere ni endi chini kata chande loso e, e wuoyo kuom account ni moro manodhi kare mondo bende wakolie tiende matin ang'o manotimore gi account ni endi mar

uh, Instagram or search yani my account sasa yenye ilienda tu kabisa it was TikTok mane koro moko kata ne yudo thuolo mar dongo gi kendo eh. ne yudo gi kendo mas koro to ni kodgi mm. ero kama na nya kanyo endi ka watieko ni kite sam mayo wa mwaka ni mali patamra gi nono ler mondo bende ngi to piny to ginyalo yudi nango ng'ato ni mago mone luongi e show moro mar wedding mondo dhi mi ji nyero kun nyalo yudi nango Oh, koro an kinyalo yudo especially I stopped chatting people on Facebook but mm -hmm. nowadays

By that time ne nitie kane Ramogi ne chakre, ng'e ni Ramogi kane chakre to nomit moingo Ramogi FM, Ramogi Ramogi Radio, Ramogi, Ramogi TV, Amit, Ramogi TV. TV. Eh, uh-huh. Kane ochakre to nomit kendo ji dhano ne wuoche moingo gimoro amora. Mm. Koro ing'e ni kane ochako ndalo cha, mm -hmm. Crazy Kena ne nitiere e interview mm -hmm. to nakoro na watch kaka notimo interview. Mm -hmm. Tawacho ni ang'iso brother na mon duno

Mm. Koro ndalo cha ne pod omit ahinya. Kabisa. Eh. Erokamano ahinya nyikora moga jwang' gimoro amora man gi chakruok mare nyaka bed gi gikone kanyo endi. Amedo mana kwayi gi muolo ni ka in jagono ni ma jahera mar Ajwang' Junior to pok itimo subscription mari yie mondo subscribe ne AJ mondo iyud kanyo endi to pok oduro te ma Ajwang' Junior keloni. Warom e telo machielo gi goyo mbaka gi Ajwang' Junior kuom ng'eyo jothumbe ma pacho okae.